Без инде район үзәгендә булган оешмалар белән планеркалар уздырдык. Һәрберсе үзенең территориясен бизәү буенча без тәкъдимнәр ясадык инде, цветовой оформлениегә. Һәм инде шушы уттан фигуралар ясау буенча басым ясасагыз ие дидек, шулай ук Тимер Налып өчен дә тәкъдим итә. Кар сыннарыны да, пожалуйста, ясагыз диеп, монда инде шулай ук сезнең иҗади якын килеп, Оешмаларыгызны бизәсәгез иде. Һәм шулай ук инде безнең Ленин паркы белән Культура паркында һәрбер оешманың үзенең урыны бар. Рәсемнәр таратылды, кар төште, инде дүшәмбедән ныклап керешеп, алдагы атнада безнең оешмалар да бизәлеп бетсен иде һәм инде Арып табылган үзегезнең җаваплы урыннарыгызда да эшләрегезне бетереп куйсагыз иде. Безнең егерме бише көнне Үзәк чыршының утларын кабызу көтелә. Шушы көнгә инде безнең район күләмендә барлык төр Яңа елга әзерлек эшләре дә төгәлләнгән булырга тиеш. Егерме алтысы-егерме җидесе көнне безнең Ә оешма-предприятие авыл җирлекләренең Яңа елга әзерлеген карау була. Рәйхан Флүсовна шулай ук әйтте, егерме алтысы-егерме җидесе көнне ике көндә карап чыгу планаштырыла авыл җирлекләренең. Егерме сигезе көнне безнең район башлыгының балалар елкасы була. Егерме тугызы көнне безнең Агыйдел җыл һәм бию ансамбле үзенең клубында. Маскарадны башлап җибәрә, ул кичке сәгать биштә һәм сәгать сигездә була. Аларныкы да бик күңелле була, чакырып, көтеп калабыз. Шулай ук безнең төп бәйрәм чаралары район үзәгендә утызынчы декабрь була. Утызынчы декабрь көнне безнең төп бәйге инде ике өлештән торачак. Аның беренче беренче өлеше Снеговьяды 2019 дип атадык, Кар бабайлар 2019. Без инде алдагы елларны Кыш бабайлар парады гел эшләсәк, Кыш бабайлар костюмында килеп, быел инде без әзрәк кенә үзгә формат белән кереп китәргә булдык. Ике парадта да безнең төрле жанр алган Кар бабайлар булачак һәм парад шулай ук безнең Кар бабайлардан булачак. Монда безнең район оешма предприятиеләре, авыл җирлекләре, уку-укыту учреждениеләре катнаша. Һәм инде ул Кышкы Сабантуй дип игълан ителә безнең. Ә һәрбер оешмага, менә сораулар булды, безнең дә нигезләмәдә дә күрсәтелгән, өчәр кар бабай белән килә. Өчтән дә ким булырга тиеш түгел, биш-алты итәсез икән, ансы инде сезнең үзегездә. Моңа инде алдан әзерлек булсын өчен, шулай ук положениеләр алдан китте безнең. Һәм инде безнең Сингавиада парады башланачак техникум каршыннан, шунда җыела, җыелабыз. Тупланабыз да һәм без инде монда киләбез үзәк чыршы янына урам тутырып. Менә шулайрак итеп без аны күзаллыйбыз, костюмнарыгызны инде әзерли башлагансыздыр. Администрация алдына җыелабыз, анда төрле Яңа ел музыкаларына матур флешмоблар, биюләр оештырабыз һәм безнең башланып китә шушы Кыш бабайлар өчен Сабантуй ярышлары спорт ярышлары форматында. Без инде аны кызык кына итеп алабыз. Чана ярышы, мәсәлән, ике снега каргагайны утыртып берсе тарта, чиләк белән көянтәгә алдан кар тавы куеп, шушы кар тавын икенче урынга күчерүне күзаллыйбыз инде. Аннары соң эстафета. Игрушины һәм коротышкалар киеп, өчесе дә бер-берсенә тотынып, күпмедер дистанцияне урап килү. Менә шундыйрак кызыклырак кына ярышлар белән без шушы снеговикларны ярыштыруны күзаллыйбыз. Икенче бәйгебезнең шушы паркта була. Анда инде менә безнең ларек, лареклар куела башлады, ләпкәләр, коймак ярминкәсе. Коймак ярминкәсендә безнең район үзәгендә һәм авыл җирлекләрендә булган барлык белем бирү оешмалары катнаша. Менә авыл җирлекләре клублары белән инде шушы снеговьядига әзерләнеп төшә. Ә мәктәпләрегез, аларның палаткалары бар бит инде һәрберсенең. Үзләренең палаткалары белән, урыннары билгеле, кайда снеговьяды өемнәре бар, шуның кырына куеп, анда алар төрле форматта коймакны тәкъдим итеп торырга тиеш булалар. Шулай ук Яңа ел. Киемнәреннән инде, төрлечә җыр-биюләр белән, шундый ике парк та безнең ул көнне коймак ярмаркасы белән гөрләп торырга тиеш. Төтеннәр чыгып, кайнар чәйләр, менә шундый гуляние оештырырга тиеш булабыз инде. Һәм, әлбәттә инде, бу ике бәйгенең дә йомгагы булачак. Без инде иң яхшы әзерлекле оешмаларны билгеләп үтәчәкбез шунда администрация каршында сәгать уникедә. Менә шулайраклар итеп зинаны күзаллыйбыз. Һәм шулай ук 30 декабрь көнне безнең монда инде Яңа ел тройкалары керер дип көтелә инде. Хуҗалык җитәкчеләре монда утыра. Шуңа инде Айдар Әнваров җитәкчелегендә бергә фикерләшеп итеп, матур итеп инде район үзәгендә, Троекалар белән йөреп, менә шулай итеп безнең Яңа ел бәйрәмен бизәрсез дип без инде ышанып калабыз. Һәм шулай ук безнең 30 нчы декабрь көнне, урыны бит инде билгеле безнең, базар тирәсендә Яңа ел ярминкасы оешачак, шулай ук авыл хуҗалыгы, КФХлар, шәхси кешеләр монда инде катнашыр дип көтелә. Лиана Рамилевна җитәкчелегендә ул оештырылачак. Барыбер ит, каз, үрдәк, Инг ниләр, күркәләр инде, барыбер яңа ел өстәленә кеше инде ул эзләнә, алдан инде без ярмарка диеп, газетада да бе моны афишировать итсәк, кеше шушы көнне инде бу продукцияләрне алыр ие, үзләренең яңа ел бәйрәмнәренә. Шулай ук 30 декабрь көнне безнең беренче маскарад була район мәдәният йортында, кичке сәгать җидедә. 31 е көнне иртәнге якта без авылларга чыгабыз, сезнең бәйрәмнәрдә катнашабыз көндез. Монда инде үзегез ничек оештырасыз, ансы һәрберегезнең үзегездә. Һәм 31 кичтән инде җыелып, тагын ике сеанс маскарад карыйбыз, кичке биштә һәм кичке сәгать сигездә. Һәм өйләргә кайтып инде сәгать уникене бергәләп гаиләләрдә каршылагач, шушында администрация каршында үзәк чыршы янына бәйрәм концертына, Яңа ел салютына чакырып калабыз. Инде барыгыз да актив булырсыз дип ышанып калабыз. Шушы чараларда инде бергәләп матур итеп катнашырбыз дип көтеп калабыз. Шулай ук информировать итеп кенә китәм, безнең егерме нче көнне балаларыбыз ритм оештырган, елкага баралар, 46 укучы, Яр Чаллыга. Егерме бише көнне безнең егерме җиде укучы Президент елкасына бара. Һәм инде егерме өченнән егерме алтысына тәкъдим итәбез мәктәпләрдә чыршы бәйрәмнәрен. Һәм егерме җидесеннән сигезенче январьга кадәр мәктәпләрдә безнең каникуллар.